Hêla penaberiya Kurdên Rojavayê Kurdistan ji welat roj bi roj zêdetir dibe û Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê dibêje, tevdem û rêveberiya xweser berpirsên sereke ne di ber vê penaberiyê de û rêxistinên ciwanan jî leşkeriya neçar ku ji aliyê rêveberiya xweser ya ku PYD'ê li Rojavayê Kurdistanê ragihandiye, dibînin sedemê sereke ye ji penaberiya ciwanan re. piştî derketina hejmareke mezin ji xelkê Rojavayê Kurdistanê ji bo derva û guhertina demografiya herêm û bajarên Rojavayê Kurdistanê, Encûmena Niştîmanî ya Kurd li Sûrîye Zengilê metirsîyê lê dide û dibêje tevdem û rêveberiya xoser di ber vê yekê de berpirsê sereke ne. Bi zorê xelkê dibine eskerîyê, bi zorê keçikê alemên direvînin ew zarokan direvînin, îdî ew Teror li nav xelkê de xulix kirine. Xelk îdî li paşeroja xwe ditirse. Xelk nema sîqeta wî bi vê bê ke navê kirine bi rêveberiya xweseriya demokrat ke yek ne bi rêveberî ye û do jî ne demokrat e û sê jî ne xweser e û bi rastî jî kesek nizane çi ye yanî belayeke bi serê kurdê sûrî de hatiye. Xelkê me ji rojavayê Kurdistanê ew siyaseta çewt Ew têrora ku PYD'ê li dijî xelkê me dike, ew sebeb e ku derdikeve. Penaberiya Kurdên Rojavayê Kurdistanê ev e demeke dest pê kiriye û bi taybet ya ciwanan ku li gorî agahiyan niha hijmara xortên ku temenên wan di navbera hejdeh û sih salî de ye gelek kêm bûne û metirsiya valabûna Rojavayê Kurdistanê ji ciwanan çêbûye û Tevgera Ciwanên Kurd jî ku rêxistineke ciwanan e li Rojavayê Kurdistanê dibêje Yasaya leşkeriya neçarî sedema sereke ye ya penaberiya ciwanan. Dê bipirse, em dibînin ev xastan biryara tejnî da ji ber leşkeriya neçar ya ku derketî dijî xortadir û derketî ji ber mintiqê Valakê. Belkî gelek hene têne hatin destêwagirtin û birin revandin yan yê ku ji mala wan birin yan yê yê ku çare nema çû xwe ser limand. Ev geleke wilo hene birin yanî belkî bi seda wilo çûn. Herweha ene kesê dibêje, leşkeriya bi zorê ye ku ji aliyê peyê de ve hatiye ferzkirin, rewşa eborî ya xerab, tunnebûna xizmetguzariyan, tunnebûna derfetên kar û tunnebûna aramî û ewlekariyê, ku bi gotina wê be ev hemû encamên siyaseta peyê de ya tekrewa ne, dihêlin ku xelkê Kurd kom bi kom ji Rojavayê Kurdistanê koçber bibin. Beriya sê rojan jî Encûmena Niştîmanî ya Kurd li Sûrîye xwenîşandan li gelek bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê li dar xistibûn û di xwenîşandanê de Serokê Enekesê gotibû, divê her du aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê li hev bikin. Îro koçberî gelek mezin di nav miletê me de çêdibe. Ji bo ge em karibin vê koçberiyê hinekî bisekinînin, divê ge em karibin dengê xwe bigînin hev, em destê xwe dirêj dikin, Dê çareserîk di nav aliyên kurdî, sûrî de jî çêbibe. Berî niha jî çendê îtîfaqata di nav me çêbûne lê mexabin pêk nehatin ji ber ku şirîkatî nedihat qebûlkirin. û li gorî çavdêrên kurd di encama pêla koçberiyê de nêzik pênceh ji sedî ji kurdên rojavayê Kurdistanê li derveyî sînorên welatê xwe ne û hin bajarên kurdî ku rêjeya kurdan tê de nod û pênc ji sedî bû Niha ew rêje da ketiye kêmtir şêst ji sedî û hêdî hêdî Kurd namînin û Rojavayê Kurdistan ji Kurdan vala dibe ku Ereb jî li şûna wan tên bicihkirin.